na mi xeweta kusuka etindhawini ta ku hambanahambana e vito ra mina ni baderich mathevula um mhaka leyi ni lava ku yi vulavula namuntlha i mhaka leyi ni vavisaka mbilu swinene so loko ku ri swilo leswi ni swi vulavulaka ka siku ra namuntlha swa mu swa mu offend or swi ta mu offend ni kombela mi ni khomela to suka because a hi mhaka ya kahle ngopfu leyi ni lava ku vulavula hi yona so ni wona n'wina ti-sensitive viewers eh to suka eh ka siku ra namuntlha na ku vulavula hi xitichi xa munghana lonene F_M nkarhi wun'wani ni pfa ni ti vutisa ku hikwalaho ka yini M_L F_M yi nga ha swi koti ku va yo humesa va vahaxi va ndhuma loko vulavula hi vahaxi va ndhuma eka Munghana Lonene hi vulavula hi vanhu vo fana na vo D_J Brian. Ike Ngoveni, vho Quintonizer, vho vho vho vho vho Connie, vho Rose and the likes. Se loko ni observe-ile Munghana Lonene ka masiku lamawani i nga ri a ya ha swi koti ku va yi. Kuma vahaxi va xiyimo xa le henhla ngopfu mostly vahaxi lava yi va kumaka va perform-a mara a va le ka xitandzato xa vona lexiya xa khale xa Munghana Lonene like a ku ri na vahaxi van'wana loko va fika exitichini a va ta na ndhuma yin'wana yikulu ngopfu a mi ta kuma loko hi hlanganile. tanihi vantshwa ka minkarhi leya khale mi kuma ku hi vulavula hi vona mi kuma ku va ha ri vantshwa va ha ku thoriwa va tisa e, e, e vibe se ni le ku tivutiseni ngopfu ka nkarhi lowuwani ta ku why swi nga ha ri hi ndlela yeleyo why hi nga ha kumi vahaxi lava nga na vibe what is wrong what went wrong vanhu lava mi nga ku recruit-eni ka vanhu mi endla ku ti-audition what is going on ni ve ni endla a little research nyana ni la ku twisisa mhaka leyi hi vuenti so ni hlaye xitori xa nkulukumba wun'wani. eh va nge i Victor Bokas ka Facebook xitori lexiwani xi tsale khale mara no xi tsundzuka loko ni kha ni tivutisa ta ku wayi munghana lonene yi nga ha ri ku produseni fana na ku sunguleni se ni tsundzuka xitori lexi nga tshama xi tsala i think xi tsale kwalomuya ka 2014 and i believe hi ta va na special episode leyi nga ta va kha hi vulavula hi papila leri a nga ri tsala ka Facebook ya yena leswi a nga hlangana na swona loko a tikuma a kha a endla ti-auditions ka munghana lonene i know is a is a talented person ka swa vuhaxi a haxa ni le ka xitichi xa ma xa ma xa makhado F_M so i te loko va kha va compete na van'wani kwalaya loko se va fika hala ka ti-final mi kuma ku lo sala two or three wa vanhu i fika a hlangana na mhaka ya ku. Un'wana wa vahaxi wa Munghana Lonene a nga n'wi vulanga hi vito ku mani a n'wi vutisa ku i tshama kwini ivi a hlamusela mhaka ya ku ni tshama ka Chavani and then loko a vule mhaka yaleyo Mahaxula swi ti komba swi nga n'wi khomangi kahle because i lo n'wi vutisa ku e kasi Munghana Lonene yi to tala hi vanhu va le hlanganani ntsena na. se a va swi vona ku something is wrong how can a person a complaina ta ku va ni huma a hlanganani what is the problem ka ku va ni thoriwa na ku va ni huma a hlanganani se swi hele swi n'wi byela something se ni lava sweswiwani ya ya ya chekisisa hi vuenti ka ka munghana lonene because loko ku ri munhu a nga thoriwi hikuva huma hlanganani. swi vula ku hambi wo va i ri talented ka njhani as long i kha i huma i ri muchangani wo huma hlanganana a wu nge thoriwi se hi yin'wani ya mhaka leyi sivelaka u ta ku hela hi kuma talent leyi nga vibrant eka Munghana Lonene i nga languteli sweswo ku munhu u huma Buxu munhu u huma Phalaborwa munhu u huma Tzaneen munhu u huma Hlanganani hi ku ya hi mina. Munhu i fane a thoriwa ku ya hi vuswikoti bya yena as long a ri muchangani hambi a nga ri muchangani mara loko ku ri a kota Xichangani a kota ku haxa a ri na talenta let's give that person a chance hi nga hi nga tholi munhu hikuva a huma ndhawini yo karhi because na le hlanganani va kona vahaxi ni pfumela ni le ka ndhawu letin'wani va kona vahaxi. ha va tsundzuka va hlayiseka Robert Khosa va mahlanganani va Khundwanayiza va mahlanganani na un'wana a nga hi laha siya misaveni ka khombo ra movha ni rivele vito ra yena mara a wu mahlanganani na vo magayisa va wu mahlanganani ku na vanhu vo tala lava humaka ku hlangana na a yi ku ngoveni. a huma Hlanganani so a Hlanganani yi kona talenta ni pfumela na le Bush yi kona talenta va Conizer va huma Bush va kona yi kona talenta everywhere regardless ya ku huma kwini se mhani ta ku ka Munghana Lonene hi nga languti ta ku munhu u huma kwini a hi languteni ta ku munhu loyi na talenta yo haxa na ivi hi n'wi thola hi tshika hi tshika leswin'wana swa ti-nepotism. na ku va muchangani a huma kwihi kwihi mina ni ri tanihi machangani a hi khomaneni hi kurisa xitichi xa M_L_F_M hambi hi huma Bush hi machangani hambi hi huma Giyani hi machangani hambi hi huma Tzaneen or Phalaborwa or Hlanganani hi machangani hinkwenu a hi khomaneni hi va xilo xin'we hi aka xitichi lexi. because loko hala ta thola na ta ku mani mani u huma boxo mani mani u huma kwini swi vula ku ta va na vanhu vo karhi lava mi kumaka va na talenta ya serious lava hi nga ta va luza kumbe lava hi nga ta hela hi nga va tivangi why hikuva va pfaleriwa ndhaku hikuva va pfaleriwa handle hikuva va huma tikweni rin'wana se munghana lonene a hi tshikeni potism a hi tshikeni ku tholana hi xaka um ku vula leswiwani swi vula hi ku twa mbilu ku vava um ni tsundzuka nkarhi wun'wani ka munghana lonene ku na munhu un'wana a nga hi laha tirha hoxa so mutlanga ni n'wi vito swi ta hatla swi tikomba ta ku a nga va huma kwini um lexi a xi ni hlamarisa hi munhu loyiwani um talenta yi ri kona nyana mara loko swi fika ka ku interview-wa um vanhu kumbe ti-coach-ara or va mitlangu hi xilungu. munhu loyi a swi n'wi tikela a swi ti komba ta ku i le ku hlayeni a phepheni se na khensa hikuva a nga ha ri kona munhu wo fana na wolowo mara ni ti vutisa ta ku swi fike njhani munhu loyi a mi swi vona ta ku swin'wana swa xota swi vonaka a kha a haxa a swi fanele swi vonaka khale ka ti-audition ku na mistake yo karhi ku na swin'wana a nga swi kotiki se a hi tshikeleleni ko. ku tholana hi xaka hi tshika ku tholana hi xiboxo hi tshika ku tholana hi xigiyano ro xihlanganani a hi tholeni munhu hikuva a ri na talenta yo haxa hi ta kuma va DJ Brian van'wani hi ta kuma va Roy Roy Ngoveni van'wani lava nga ta endla xitichi xa hina xi hanya nakambe se hi marito malama matsongo leswi a ni la ku vula swona ka siku ra namuntlha inkomo um subscribe-ani ka xitichi lexiwani xa ha ri xintshwa swinene xa swihungwahungwani and then mi tlhela mi press na notification leswaku video leyi taku yi nga mi hindzi hi ta va hi kha hi hlaya papila leriya kumbe leswi swi nga tsala hi hi victor mbokas loko a ta va a rejectiwile hi maka ku va a huma hlanganani ni pfumela ku loko hi va hi ri na chance na hina hi ta n'wi kombela a vulavula a vulavula hi nomu wa yena hi twa ta ku a ku endleke yini ka lembe lera twenty fourteen loko a ri ka Munghana Lonene inkomu.